Awle, zanin chu because of you tih hla Kelly Clarkson hla khan biachianna innei ve leh tiang aw. Because of you hla lo pian dan chu a intanna naupang kum sawm paruk mi chahna kum sang kha zakua sawm kual pariat a ni a. Texas a tleirawl kum sawm paruk mi Kelly Clarkson hi chu a room ah a tap khur zawih zawih a, lehkha them ah hian a rilru natna zawng zawng a ziak chhuak a, hla pawh a la ni lo, a diary ang mai a ni. Engvanga tap nge a nih? Kelly kum ruk mi lek a niin a pa in an chhungkua a chhuahsan a. A nu leh pa in then a, a pa chuan an unau ho a rawn ngaihsak duh ngai lo. Krismas ah te, a birthday ah te pawh a rawn lang ngai lo. Kelly chuan a nu tap lai a hmu thin a, a nu in a pa a la ngaih em em lai a hria a. Amah ke li ngei pawh zan mut hmunah ka pa hian min lo la hria ang em, min hmangaih ve ang em? tiin a inngaihtu a ṭhin. Mahse a pa chu zu in mi a ni a, a nin aṭangin a bo hmak. Kum sawm chhung chu vawi khat mah a rawn lang lo. Chu natna zawng zawng chu lehkha a ziak chhuak ta. A hla thu hmasa ber chu hetiang hi a ni, Nangmah avangin kawngpui sir aṭangin ka peng ngam tawh lo. A pa in a tih nat em avangin Mary-in a harsat tawh a. Hmangaihna pawh a hlau tawh. Chhuahsan leh a nih a hlau lutuk a, mi an hneih ngam tawh lo a ni. Kum rawk hnuah kum sanghnih pahniha Kelly chuan American Idol Season One-ah a chak ta. Zan kha thil thu-ah milar a ni ta. Mahse a chhungril natna kha a la dam lo. Kum sanghnih pali-a album pahnihna breakaway tur a buatsaih a, producer ropui pahnih David leh Ben Motia, Evansin hlaphuahtu te nen studio-ah an thu ho. Kelly chuan a bag atangin lehkha hlui a thleh tum vek tawh hi a phawrh chhuak a. Kum sawm paruk ka nih laia ka zia a ni a, hei hi hla ah kan siam thei angem? a ti a. David-a leh Ben-a chuan an chhiar a, an ngawi vang vang a. David-a phei chu a mittui a tling pam mai a. Kelly, hei hi chu i nun tak tak a ni a, kan khawih danglam miah lo ang, i sawi ang che in kan phuah ang a ti. Darkar thum chungin hla an zoh a, an pathum chuan Kelly natna kha an sawi ho a, piano ri nen Kelly chuan a sa chhuak ta. Nangmah avangin zanah ka muhil thei lo, ka harchhuah apiangin i hmel ka hmu. Nangmah avangin mi ka ring ngam tawh lo, ka thinlung ka kalh khum tlat tawh. Chhuahsan leh nih ka hlau em a ni. Nangmah avangin hmangaihna ka hlau tawh, hliam tuar ka duh leh tawh lo. Ka pa, i tih dan kha ka theihnghilh thei lo. Kelly chuan a pa hnena a sawi duh, mahse a sawi ngam loh zawng zawng kha a sa chhuak vek a. Study hour chuan a tap zawih zawih a, a sak zawh chuan a thaw a veng huai mai a, ka dam ta chiah in ka hria a ti. Music video an siam dawn in Kelly chuan thil pakhat a ngen tlat a, ka naupan lai tak tak video hmang ang u a lem siam lo in a nu in an naupan lai video a lo call teuh mai a, Kelly kum nga mi a pa nen an in fiam lai, an nui ho lai, chumi hnu lawk ah a pa a bo hmak lai. Kelly tap lai a nu in a lo kuah lai chu chu an hmang vek a. Music video ah chuan Kelly puitling tawh chuan Kelly naupang zawk tap mek kha a kuah a, Ka awm e, ka kalsan lo ang che a ti na a ni. A en apiang in an tap pur zel. Hla a lar hnu kum hnih ah Kelly pa chuan phone in a rawn call lawlh mai a. Buihte, i la kha ka lo ngaithla a, a rawn ti a. Kelipa chuan phone-in a rawn call hlawl mai a. Buihte, i la kha ka lo ngaithla a, a rawn ti. Keli thin a rim em a. Kum sawmhnih hnuah chuan a tlai tawh tiin phone a dah hmak. Mahse a hnuah a inbe leh tan, an inrem leh ta hram. A pa kha kum sanghnih sawmpariah dah kan sarhin a thi a. Mahse, a thih hma chuan an inngaidawm tawn hman. Keli chuan, He hla hi phuba lakna a ni lo, nangmah avangin ka nunachhia tih mai a ni lo. Nangmah avangin ka fimkhur a, mahse nangmah avang vekin ka chak phah bawk, tihna a ni, a ti. Tunah chuan Kelly-in fa pahnih a nei ve tawh a, ka fate chu an pa in a kalsan ve ka phal tawh lo, because of you tih tawngkam kha an ka atangin an chhuah ve ka duh lo, a ti. Mi in an tih nat che avangin i thinlung i kalh khum tlat a nih chuan chu mihring vek chuan i nun a thunun reng, tihna a ni. Kelly ang khan i tap chhuak la, hlan chhuak la tichuan i zalen thei chauh ang. Piece by piece lo pian chhuah dan an inṭan a, because of you hla aṭanga kum sawm hnua kum sangni sawm pali a ni tawh a, Kelly Clarkson-i chu nu a ni ve tawh a. A pasal Brandon Blackstock-a nen fanu duhawm deuh River Rose-i an nei a. Zan khat chu an fanu River-i kum khat mi lek chu a mutpui a, River-i chuan a pa Brandon-a a ko a, Brandon-a chu a rawn tlan vat a, River-i chuan a pa awmah a bei hle hle a, a muhil ta a. Chu thil chu Kelly chuan a en reng a, a mittui a tla nghal zawih zawih, engvangin nge? A chhan, Kelly chuan a naupan laiin pa hmangaihna a dawng ve ngai lo. A pa in kum ruk mi a niin a chhuahsan a, kum sawmhnih chhungin vawi khat mah ka hmangaih che tiin a kuah ngai lo. Mahse, tunah chuan a fanu in pa hmangaihna a dawng lai a hmu ta. A fanu in a hmu ve ngai loh hmangaihna a dawng lai a hmu a. a lawm lutuk a a na bawk si lawmna leh natna a inpawlh nuai mai zan laiah a tho a lehkha a la a a ziah nghal mawlh mawlh a a thianpa Greg a pun a tukah Kelly chuan a thianpa hla phuah tur ropui Greg ah a phone a Greg ni san khan ka dam ta chiah in ka hria hla ka ziak a lo ngaithla teh a ti studio ah an lut a Kelly chuan a sawi fiah a Because of you kha chu ka pa in min tih chhiat dan chanchin a ni a, piece by piece hi chu ka pasal in min tih dam leh dan chanchin a ni. Piece by piece min chhar khawm leh a, kei ke chhisawm vek tawh kha ka pa in a tih chhiat zawng zawng kha nang in zawi muang in min siam tha leh a, piece by piece min tung ding leh a, ka pa kha chuan min kalsan a, kum ruk mi lek ka nih lai in Mahse nang chuan ka fanu i pawm a, i hmangaihtu i si la, ka hmuh ve ngai loh thil kha ka hmu ta, pa tha tak i ni. Ka fanu chuan a hre tawh ang, pa in a fanu a hmangaih dan chu nangmah avangin ka ke chhi a, nangmah avangin ka dam leh si, mahse nang, nangmah chu ka pasal i ni tawh. Kelly chah cham ber. Kelly chuan, Ka pa kha chuan min chhuahsan tawh lo ang tiin min tiam ngai lo. Mahse ka pasal hian nitin min tiam a, zingah ka harh apiangin a la awm reng. Ka fanu diaper a thlak a, a chhaih nui a, Aa pa tiin a ko a, chu chuan ka thinlung ke chhia kha zawi muangin a thuam tha leh a ni, a ti. American Idol-ah a sa a, a tap. Kum Sangni sawm paruk-a American Idol-a season hnu hnung berah Kelly an sawm a, piece by piece sa turin an ti. Mahse, a sek laiin a fanu Rivari leh a pasal Brendona an lo thu ve reng tih a hria a. A insum zo lo. A hlalai hawla a tap chhuak ta hawm hawm mai. He gave me his name, a hming min puttir a, a tih lai phei chuan a aw a khur nasa mai a. A pain a hming pawh a puttir duh lo. Mahse, a pasalin, Clarkson Blackstodd tiin a hming a chawitir a. Clarkson Black Stock tiin a hming a chawi tir ve. Chu chuan Kelly tan awmzia a nei tha lutuk. Jazz Kid Urban te, Jennifer Lopez-i te pawh an mittui a tla vek. A entu nu leh pa ho phei chu an tap nasa leh zual. Pa tha lo nei emaw, pasal tha lo emaw nei tan chuan a hnuk nu thlak em a ni. Because of you-ah khan nangmah avangin ka keh chhia, a ti a. Piece by piece-ah chuan nangmah avangin ka tha leh ta a ti thung. Mi pakhatin a tihchhiat theih che chuan midangin a siam tha leh thei bawk che a ni. Kelly pa-in a tih dan kha Kelly pawhin a fate chungah a ti ve mai thei. Mahse a ti lo. A pasal thatna avangin chhungkaw hliam kha a ti tawp a, hmangaihnain a thlak ta zawk a ni. Ka tha nih chu thisen zawmna ain nghat lo. I fanu i pawm a, i hmangaih thu i hralh a, i hmangaih thu i sil a, i kalsan lo chuan pa dik tak i ni. Brendon-a hi River-i pa hrin a ni lo. Mahse a pa tak. tak a ni. Kum sang hnih sawmhniah Kelly leh Brandon-a hi a inthen leh ta si a, mahse Kelly chuan, He hla thu hi a la dik reng, ka pasal hlui khan ka dam laiin min ti dam a, chumi chu lawmthu sawi nan ka hmang reng ang, ka fanu in pa hmangaihna a hriat phah a, chu chu a tawk em a ni a ti. Tunah chuan Kelly hian a fate pahnih nen hlim takin an awm a, Because of You tih leh Piece by Piece hi concert-ah a sa dun ziah a, Khawi atanga lo kal nge ka nih a, tunah khawi nge ka thlen tawh tih min entir nan a hmang thin.